Helo, fe ydw i Misus Rhiannon Daniel ac rwy'n bennaeth chweched yma yn Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth a hoffwn i drafod gyda chi'r cyfleoedd a'r arweiniad i ni'n cynnig i myfyrwyr ni yma yn y chweched dosbarth. Yr un yw'r gefnogaeth ac sydd gael i lawr yr ysgol. I ni'n cynnig cefnogaeth emosiynol pan fo'r angen ac cefnogaeth ac arweiniad academaidd hefyd. Ni'n parhau i weithio'n agos gyda'r asiantaethau allanol, felly os oes angen cefnogaeth pellach, mae ar gael i'n myfyrwyr ni. Un peth sydd yn gret yn byti dod nôl i chweched dosbarth yw bod y berthynas agos na wedi sefydlu'n barod rhwng staff a myfyriwr ac mae angen y berthynas agos yna, yn enwedig yn y chweched dosbarth. Mae'r mae pynciau yn drwm, mae'r gwaith yn galetach, felly os yw'r berthynas yna'n barod, mae'n hwyluso pethau eitha tipyn i'n myfyrwyr ni. Ni hefyd yn gwerthfawrogi'r bwysigrwydd o slaten lân. Felly, mae myfyriwr dŷ ni ym mlwyddyn deuddeg yn Maes y Gwendraeth, er falle wedi bod yma am flynydde, yn dechrau o'r dechrau gyda ni, i ni'n gweld nhw fel pobl ifenc ac yn trin nhw fel pobl ifenc hefyd. Be sy'n hyfryd ynglŷn â dod nôl i'r chweched dosbarth yw'r addysg Gymraeg sy'n parhau iddyn nhw. Yn y byd gwaith yng Nghymru erbyn hyn, mae dwyieithrwydd yn holl bwysig, a felly drwy bwyrhau gydag addysg Gymraeg yn y chweched dosbarth, maen nhw'n rhoi pob cyfle iddyn nhw i fynd mlaen i brifysgol a'r byd gwaith yn hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae yna nifer o gyfleoedd ar gael i myfyrwyr ni yma yn maes y gwendraeth a dyma rhestr o ambell beth i ni yn cynnig. Mae'n cael y cyfle fod yn brif swyddogion ac yn swyddogion, yn arweinwyr llysoedd, aelodau fforymau, yn llys genhadon chwaraeon, maen cael y cyfle yn eu gwaith elusennol, maen parhau allu perfformio yn y maes y chwaraeon a'n y byd cerdd a'r byd drama. pynciau STEM yn cael sylw gyda ni yn allgyrsiol hefyd. Maen nhw'n gallu bod yn fentoried, y modelau rôl, parhau i gystadlu mewn seddfodau, yn arweinwyr steddfod hefyd, steddfodau ysgol, ac wrth gwrs yn gallu sefydlu ac arwain clybiau ei hunain hefyd. I ni gwerthfarogi yn chweched dosbarth yma yn Maes y Gwendraeth, fwy, na, fwy nag un llwybr tu hwnt i'r ysgol. Dyn ni dyst ddim yn paratoi myfyrwyr rhagor ar gyfer cyrsiau prifysgol. Mae yna mwy nag un llwybr, fel y wedes i. I ni'n gwerthfarogi bod y myfyrwyr ni yn gadael i fyny brifysgol, i gymryd prentisiaeth, neu wrth gwrs i mynd mlaen i'r byd gwaith. ac wrth i ni baratoi mewn flwyddyn deuddeg i gynllunio ar gyfer y dyfodol, i ni'n sicrhau bod y wybodaeth perthnasol ar gael iddyn nhw i ddewis y llwybr gorau iddyn nhw yn unigol. Os gewch chi gyfle, mae'n croeso chi fynd i dudalen y chweched dosbarth ar um, we'r ysgol, safle we'r ysgol. Mae'r dudalen yma ar gael cynllunio'r dyfodol lle chi weld y wahanol gyfleoedd a cefnogaeth ac arweiniad i ni'n cynnig i'n myfyrwyr ni o ran prifysgol, UCAS, prentisiaethau a'r byd gwaith. Dyma'r fath o gymorth i ni'n cynnig ymhellach tra bod nhw yn cynllunio i'r dyfudo. Sesiynau holi ag ateb rhwng 11 a 12, lle nhw'n cael cyfle i holi myfyrwyr y chweched dosbarth ynglyn â'i dewisiadau nhw, pa bynciau maen nhw'n mwynhau, pa bynciau sy'n addas sy'n mynd gyda'i gilydd ac yn y blaen. I ni hefyd yn gallu cynnig noson, ni'n galw fe'n llwybrau llwyddiannus, lle ni'n gwahodd prifysgolion a um, busnesau lleol, gyrfa Cymru ddod mewn i greu ffair eitha besbwc i ni yma yn maes y gwendraeth, a chi'n cael um, cyfle i ddod yma fel rhieni hefyd i drafod gyda phrifysgolion a busnesau lleol i chi hefyd gael fwy o syniad ac arweiniad ynglyn â beth yw peth gorau i'ch plentyn chi yn y pen draw. Ni fel arfer yn cynnig hwn ym mis Medi, ond efallai blwyddyn nesaf fydd e'n cael ei gynnig hwyrach ma lan yn y flwyddyn, yn dibynnu ar yn sefyllfa ni. Yn mis Mihefin, i ni'n cynnig wythnos cynllunio'r dyfodol, i'n defnyddio'r wefan a wy'n barod i'ch dangos chi, le ni'n paratoi nhw'r gyfer cysiadau UCAS a mwy ar arweiniad ynglyn â'r byd gwaith. Ni hefyd yn cynnig hyfforddiant penodol gan arbenigwyr allanol. Ffi cyfweliadau dal yn mynd i flaen yn yr ysgol yma. Ni'n gweld nhw'n rhan holl bwysig o ran paratoi myfyrwyr ni ar gyfer cyfweliadau prifysgol, cyfweliadau byd gwaith. Maen nhw'n derbyn profiad gwaith mewn lleoliadau um, lleol. Yym, cysylltiadau da gyda ni, gyda busnesau ran prentisiaethau. Ni'n trafod hwn eitha tipyn dy gyrfa Cymru. Mae gyrfa Cymru yn cynnig sesiynau iddyn nhw ynglyn â cefnogi nhw i sut i ffeindio prentisiaethau. Ni'n rhoi arweiniad i nhw ran gyllid myfyrwyr pan nhw'n mynd mlaen i'r brifysgol, cymorth gydag arholiadau mynediad, um, osgloriaethau, cyngor yr UCAT ac yn y blaen. Swydd y gyrfaoedd yn gweithio'n agos gyda ni, mae'n y groeso i nhw gael um, cyfarfodydd i i ni gyda'r yym swyddog gyrfaoedd. Mae hefyd yn cynnal sesiynau gyda'r flwyddyn gyfan yn rhoi cefnogaeth rhan ffurflenni cais, paratoi CV, mae cynllun tiwtora cryf gyda ni ac hefyd wrth gwrs i ni'n rhoi gerdaon i'n myfyrwyr ni um, yn ystod y ddwy flynedd. Fel wnes i sôn, ma' 'na, yym, gynllun mentora gyda ni yn yr ysgol, a dyma'r wahanol, yy, gwmnïau a phrifysgolion sydd wedi bod mewn 'da ni dros y blynyddoedd diwetha'. Maen nhw wedi bod yn sesiynau holl bwysig, nid jyst o ran cynnig arweiniad a chefnogaeth, ond jyst yn agoriad llyged i'n myfyrwyr ni hefyd ar y cyfleoedd gwahanol sydd ar gael iddyn nhw. Ni ddim jyst yn ffocysu ar yr elfen academaidd, ma' yym St John's Ambulance wedi bod mewn 'da ni yn y gorffennol, ni wedi cael y cwmni yym banc Barclays mewn i roi cyngor i nhw sut i edrych ar ôl eu harian nhw ac yn y blaen. Felly ni'n ceisio cynnig pecyn addas, nid jyst yn ffocysu ar un elfen um, academeg de, o'i um, cyrsiau nhw, ond hefyd i cynnig syniadau pellach iddyn nhw fel myfyrwyr. Nid yn unig mae'r cymorth yn bwysig, ond wrth gwrs mae disgwyliadau uchel tu hwnt gyda ni. a- ei- ein myfyrwyr ni yma yn Maes y Gwendraeth, pan maen nhw'n dychwelyd i'r ysgol ar ddechrau mis Medi mlwyddyn deuddeg, i ni'n cyflwyno iddyn nhw'n disgwyliadau ni, ac un o'r pethau ni'n dweud nhw yw bod y pwysigrwydd bod nhw'n ôl yn barod i weithio yn holl, holl, holl bwysig. Ni'n disgwyl presenoldeb uchel iawn yma, presenoldeb yw'r prif beth o ran llwyddiant. Ni'n credu'n gryf yn hynny. Os nad yw'r myfyrwyr yn y gwersi yma i drafod gyda'r gyda athro i holi cwestiynau, gofyn am gefnogaeth, maen nhw'n gallu cwmpo tu ôl yn eitha cloi, felly mae presenoldeb yn holl, holl bwysig. Ni'n dysgu nhw hefyd sut i reoli amser yn dda. Ni'n neud hwn ym mis Medi, ni'n helpu nhw gynllunio amserlen waith i sicrhau bod digon amser dyn nhw i cyflwyno'u gwaith ac i gadw'r ben i gwaith hefyd. Ond wrth gwrs, sy'n ni'n gwerthfawrogi erbyn blwyddyn deuddeg bod hunan gymelliant yn holl bwysig, ond ni'n arwen nhw trwy hwnna hefyd i roi'r cyngor perthnasol iddyn nhw. Gan bod yn ôl i'r ysgol hefyd, maen nhw'n cael y cyfle fod yn arweinwyr yn yr ysgol. Wedi sôn yn gyfleoedd gyne, ond wrth gwrs maen nhw'n esiampl i weddill yr ysgol, a ni'n pwysleisio hyn ar ddechrau'r blwyddyn deuddeg. Mae Cyfnod Lleddol 3 a Cyfnod Lleddol 4 yn edrych lan ar y Cyfnod Lleddol 5 am myfyrwyr blwyddyn 23 i'r ddeg, felly maen nhw'n gallu gosod y siampl ac arwen a chynghori hefyd. Un peth sy'n holl bwysig i ni yw'r cynllun FESPA i ni wedi dechrau datblygu dros y blynyddoedd diwetha. Mae'r cynllun FESPA neu'r model FESPA yn ffordd arbennig o dda o baratoi'n myfyrwyr ni ar gyfer bywyd tu hwnt i ysgol a'r chweched dosbarth. mae'n edrych ar yr elfennau o weledigaeth, beth yw gweledigaeth myfyriwr o ran ei hunain yn y pen draw, helpu nhw ynglyn â ymdrech, deall ymdrech yn well a pwysigrwydd ymdrech, mae'n rhoi systemau iddyn nhw gadw trefn ar eu gwaith, mae'n helpu nhw ddysgu mwy ynglyn â sydd wedi ymarfer a pharatoi ar gyfer syniadau, aroliadau ac yn y blaen, ac edrych ar ei agwedd nhw. Ody'r agwedd bositif cywir gyda nhw er mwyn llwyddo yn ei gwaith. Fel nes i sôn yn gynne, i ni'n sicrhau i bod nhw'n cael cyfle i ddatblygu amserlen waith ar ddechrau blwyddyn deuddeg a dysgu nhw fwy ynglyn â rheoli amser ac ni'n rhannu'r bocs bach coch fan hyn gyda nhw sy'n dangos iddyn nhw sawl awr ychwanegol sydd angen i ddod i mewn iddi gwaith er mwyn cyrraedd y graddau maen nhw moyn ar gyfer mynd mlaen i brifysgol neu byd gwaith neu prentisiaethau ac yn y blaen. A ni'n gofyn i nhw dechrau blwyddyn deuddeg, dewisiwch eich gradd. Mae rhai rhoi'r amser mewn er mwyn llwyddo. Ac wrth gwrs, wrth i nhw fynd trwy'r broses yma, ni'n gwerthrogi bod e'n lle bod yn ddwy flynedd anodd. Fel nes i sôn gynne, i ni yn gwerthrogi bod angen cefnogaeth arnyn nhw ar yr un pryd, a mae fe wastod ar gael iddyn nhw.